Ine-de bu gün Günlerde bir gün atly gepleşigimiz Ýedigen wideo studiýasy Owazyň platformasy bilen bilelikde taýynlanyp, size ýetirilýär. Gepleşigiň başyny öz döreden şeýleräk setirlem bilen başlamakçy, Diýýändirler, dal bedewler meýdanynda bellidir, Çyn derwüşler hak huda diýip hudasynda bellidir. Alynyň ala meýdany senasynda bellidir. Hak pälwanyn halky saýlar, halk sedasy sende bar, halkymyzyň owadasy, hakydasy sende bar. Belki, şu setirlerdenem aňansyňyz, biziň gepleşigimiziň şu günki myhmany, ussat bagşymyz Pälwan Halmyradow. Sag bol Şöhratjan şu gün tüweleme günlerde bir gün gepleşigine myhman edip çagyrdyň munyňa ilki bilen köp sag bol. Özüňe sag bol. Bu ýazgylaň görýän köp halypalar ýazdyň. Kän kän halypalardan näme durmuşda türkmen toýlarynda halypalaň öz aralarynda halypa şägirtlik arada bolup geçýän bir inçe inçe syrly syrly wakalar gürrüň berip köpçülige ýetirýä halypalar. Hawa. Edil bizem özümize halypa tunan adamlarymyz bar, şular barada bir özümiz baradadyr ýöne esasy näme diýen bir halk köpçüligine öz sungady bilen, ömri bilen hyzmat edip geçen halypalarymyz bar-da aramyzda. Indi aramyzda barlary bar, aramyzda ýoklary bar, şulary bir giňişleýin-giňişleýin ýatlap geçmek. Garaz, näme sungadyň bir Il içinde bolup toýlarda bolan wakalaryň köpüsini bir ýatlamak gowy zat-da. Hawa. Hawa. Näme, ulusyny sylan beg bolar diýýär. Haýsy bagşyny al, haýsy şahyry al ýa haýsy bir kärdaky adamy al, hökman özüniň bir halypasy bolýar-da. Gel onda gürrüňimizi, Pälwan, şu dogrusynda başlaly. Hawa. Käbir sungat işgäri bolýar, indi ol näme, aslynda-da islendik sungat işgärine-de bir tebigy taýdan Allatarapyn zehin berilmeli-de, o bir gursagyny ýaryp duran ylham bolmaly, zehin bolmaly. Ýöne indi käbir sungat işgäri bolýar, bir Şeýle gaýybana halypa tutunýar-da, sungada gadam basýar. Hä, o-da bolýar. Hawa, käbir sungat işgäri bolýar, gönümel bir halypaň ýanyna barýar-da, öwrenýär. Meselem, şol sungat ojagynda öwrensin, ýa öýüne gatnap öwrensin, ýa medeniýet öýünde öwrensin. Garaz, her kimiň bir sungata gadam basyşy bolýar. Hawa. Indi bir häzir sungata gadam basyşyňyz barada bir gysgajyk gürrüň beriň-de, ýöne meni gyzyklandyrýan, belki, tomaşaçylarymyzam hökman gyzyklandyrýandyr, sorag, Ilkinji halypaň bilen ilkinji duşuşygyň. Ilkinji ädimleň barada-da bu gysgajyk gürrüň beren. Kakam Pahyr özi bir aýdym-sazy gowy görerdi-de, neressäm şu hepdäň näme bäş güni toý diýen ýaly-la öýde. Hökman bagşy diňleýän şik hökman bolardy-da. Onda öz obamyzda öz daýy gurragym, öňem bir gepleşiklerde aýdyp geçdim. Kakajan Baýramow diýýärler. Könelerimiz Aman Saçlyýewiň ýeke-täk pata beren şägirdi. Özi bir näme, bir oba adamsy, daýhan adamsy. Irki döwrüň şol uruş ýyllarynyň edil yzysüre bir kyn günleri geçen adam özi. Özi traktor süren adam, kolhozda işlän adam. Bagşylygam bir gapdalynda ýöreden adam. Şuny, hawa, Halypany kän myhman ederdi-de Kakam Taýyr öýe. Gowy görüp diňlärdiler. Menem näme, howa çaga. Bar ony getir, muny getir-ä näme, daňa çenli aýakda hyzmatda bolmaly-a. Birinji ana şu aýdym-saza imrindiren, jadylan adam-da. Özi bir ýaşuly adam, köne türkmen. halk aýdym sungatynyň prostawiteli-de. Dutarda aýdym aýdyp, türkmen magşy. Hawa. Ondan näme, öz obadaşymyz bolansoň, menem ondan kagam paýla, Kaka, maňa-da dutar alyp beräý-dä diýip, şo hökman şoň, şoň ýanyna dutarly barmalymyka öýdýäs. Sary çaga-da, şeýle barsaňam kabul eder-le ol. Ondan şeýdip, kakam paýla bir dutar aldyryp, hawa. Daýymlara bardym-da bir günde, Halypa jan, öýdemiň diýip. Onda gel köşek diýip, özi bir giň bir özi çaga ýaly adamdy-da neressejigim. Ondan ilk-ä näme bir, bir aý, iki aý hiç dutaram eliňe-de berdirmez. Menden öňem gatnap ýören oglanlar bar-da, biziň ulyrak oglanlar bar, ýigrimi-otuz oglan-a gatnaýardy. Ondan hany geç sen o gyrada otur diýip, Aýdymam öwretmez, sazam öwretmez, egne dutaram bermez. Tanyşdyrýar eken-dä şo wagt bizi sungat bilen. Düşünýäňmi? Göni gel bärik däl-de, hany bir daşyndanam bir seredip görüş dalneýş sen şuňa gerekmi, gerek dälmi şony özçe öwrenýän bolmalylar ahyryň. Hawa.
Öz taktikasy bar eken. Öz taktikasy bar, bar eken Naryp aňlaý hawa. Şeýdi ondan haçan öwredip başlarka, haçan dutar çalmany, haçan saza başlarka, haçan aýdym öwredip başlarka diýip. Bir kaýdaýyn saňa wnemaniýa bermez ondan özüň dilden ugraýaňa. Hmm. Halypa jan maňada dutar öwredäýdä, saz öwredäýdä diýip şondan. Ilk ondan düzmäni öwretdi pahyr. Dutaryň öz düzüliş tertibi bar. Şundan ondan E, gara şeýdip, şeýdip girişip gitdik-de, onnoň alty-ýedi ýyl ýallaýyn şägirt boldum-da. Hä, başdan-da dutardan başlapsyň? Hawa, asyl speýasym dutar-a men. Türkmen halk aýdym sungatyndan başladym başda. Şu salyr-saryk ýoldan-da? Hawa, salyr-saryk ýol bolýa-da. Şo ýoluň prstawitelilerindendir. Aman Saçlyýewiň Ýeke-täk pata beren şägirdi diýmek ol näme diýerin, bir halypa-da bir bäş, on, ýigrimi, otuz däl-de, gaýanka aýdyşyňa gaýybana-da şägirtleri bolýar-da. Şolaryň hijisine pata bermän diňe şu Kakajan Baýramowa pata beren diýýärler, Aman Taşlyýew. Bah, şol göwni ýetensoň beripdir-dä, ýogsa köne halypalar gaty ynjyk bolmaga çemeli näme? Hawa, hawa. Hawa. Başga hijisine pata bermändir-de şägirtleriniň. A Gitara saz guralynda, indi dutarda aýdan aýdymlaňyz boýunça halk içinde meşhurlyk gazanmadyňyz-da. Ilkinji meşhurlyk gazanan ädimleňiz gitara saz guralynda we şol audio kasetalar bardy, hawa, şol albomlaňyz çykyp, şol aýdymlary biziň esasan şo ýaş, kiçi ýaşlarymyzdan başlap, Ýaşulylarymyza çenli höwes bilen, lezzet bilen diňleýärdiler. Gitara geçişiň nähili boldy? Gitara,
asyl köpçülige şu birinji ýazgylarymyzam gitarada çykansoň, Gitara bagşy diýip tanadylar meni adamlar. Iki müňünji ýylda Türkmen milli konserwatoriýasyna okuwa girdik. Nesibe çekdi-de, öz ugrumdan, dutar ugrundan girdim, giremde-de. Ýöne, şo wagtlaram azda-kände gitara oýnaýardyk-da. Şo ýyllar bir saýy sebäp bilen bir ýazgy çykardyk-da. Mundan bir öňem bir agzap geçdim-de şu Maryda Sadaýlam diýip dükan bardy. Hawa. Muzykalnyý magazyn bardy. Şunda şuň hawa başlygy Baýram kaka. Şuň bilen bir takdyryň özi bir haýran galaýmaly ýagdaýda tanyşdyrdy-da, her zadyň özüniň bir nesibeli güni bar diýilýänini Şöhratjan. Tanyşamyzda ýama birhili tanyşdyk Baýram kaka bilen. Şu magazyndan mundan birinji gezek gitara alyp, bu-da bir maşynda diňlär ýaly diýdi, inim-jan bir on-ýigrimi sanjak aýdymyňy ýazaýyl diýdi. Menem, Aý, bolýar agam diýip şeýdip, men oň ýazga çykaryljagyny hem bilemok. Edil o wagt Baýram kakaň özem ýazga zada bermek niýeti ýogam bolmagy mümkin welin, şonda bir on-ýigrimi sanjak aýdym ýazdyk welin, birkaýdan soň, Şähere gelsem näme wagt Erkin diýip studiýa bardy-da. Hawa. Maryda uly ýa-da audio kaseta satýan studiýa bardy. Şunda meň aýdymlarymy gidip duraý. Menem ondan baryp hawa özümi tanyşdyryp ýaňky o wagt näme diňe at ýazylaýýardy-da kaseta, surat zat ýokdy-da ondan. Satyjy ynanawyn, ynanaw indi maňa-le. Şu ýazgy meňki agam diýsem. Ondan Baýram kaka jaň etdirdip, hawa şul oglan diýdirdip. Hawa. Näme at goýaly ýazga, aý, Mährim goýaýaly agam diýip, şol aýdymlaryň içinde Mährim diýip bir aýdymymyz bar, şony goýaý agam diýip. Bolundy daway Mährim diýip ýazýas diýip şeýdip. Ýa-da ýa-da kasetalaram soň suratly bolup çykyp ugrady. Hawa. Ondan suratlarymyzy goýup, Gitarany geçirişi bar-a, Şöwrat jan bir hili edeýin-naý diýibem bolmady-da bar bir awtomat özi şeýle ýaňky ýaly bir suçaýny bolup gitdi darag. Onda oň-a köpçülik diňleýär eken, azda-kände nähili bir hili bir o bir nemämiz bar eken köpçülige ýaraýan ekenik diýip ondan yzyny dowam etdirdik-dä. Gitara ýazylaňlaý. Aslynda bir ony ullamak planlaşdyrylan neme-de ýokdy şeýle alaňda-le. O internet sahypalarynyň birinde ýakynda gabat geldim, gepleşikde aýdypdyň, bir meşhurlyk gazanaýyn diýip başlamadym diýip. Hawa, ýok, bu pylan hili bolaýyn-da ýa pylan, pylan iş edeýin-aý bilen däl-de, ýaňky aýdyşym ýaly, durmuşyň özüniň bir aýlawlary bilen girip gitdik-de. Gördük bakdyk halk köpçüligem gowy gördi. Ondan näme Erkiniňem şo wagtky satyjylary Inimjan hany gyzy? Köpçülik soraýan bolmalylar başga ýazgysy ýokmy? Şeýledir. Ha ondan talap başlady soňundan. Ondan şo wagt bu Mary Şatdykdan Ýaşka diýip bir dos oglanymyz bar. Ýaşkam bilen tanyşdykda, bulam gitarany hakyky öz ispanskiý ýolundan çalýardy. Flamengo stilden çalýardy. Oba. Dogrusy kän türkmen halk aýdymlary zatlar bilen ýaş ýaşkam nämeň sadik ors, mekdep ors, öz okrujeniýesi ors, ýaşan nemesi ors bolansoň onda azda-kände türkmençilik näme bileräk tirkeşdikdäm şo wagt oturyşyklara, toýlaradam bileräk gidip gije edip köpçülige girişip hawa halk aýdym näme, kwarta näme. Ondan näme bir kelle gowy iki hasam diýýärä maslahatlaşyp halk aýdymlaryň öňünde kwartajyk goýberip bir halk aýdymdygyny bildireli gitarada bir zat edip. Millilik bermeli.
Hawa bir zat millilik bereli şuňa. Şeýdip maslahatlaşyp ondan ýaşkam bilen Yzyndaky ýazgylar ondan iki bolup çykardyk. Soň ondan dördünjimi ýa bäşinji albomymyzdan soň ondan ýene bir ýoldaşymyz bar Dörtgül jan, Dörtgül Dotdyýew diýip. Muny ýanymyza aldyk, has baý, baýlaşdyralylaý diýip. Men-ä garmoniýa tutýan, ýagşam arasynda oňa Dötdämem solo bile bezeýär şeýdip. Has bir owadanlaşdyryp göreli diýip, soň ondan üç bolup çykar guradyk. Gitara ýazgylary. Bu da halk köpçüligi tarapyndan gowy kabul edildi, şeýdibem bu zatlaryň höwesi bilen hem her alty aýdan, her alty aýdan bir ýazgy çykaryp durmaly boldy, sebäbi Isleg bar da. Isleg-ä bir bar, onnoň o wagt näme kaseta, disk bolansoň Halk ýurda ýaýramagy üçinem bir üç-dört aý gerekdi-de, bir ýazgyn. Ondan adamlar diňlemeli, kelleleri şol aýdymdan gowy oturmagy üçin garaz bäş-alty aý gerek. Bah.
Ondan Gün gyzgyny bilen ony dowam etmeli diýip ýene bir ýazgy diýip şeýdip alty aýdan alty aý. Ýyla garaz iki ýazgy özümize maksat edinýädik-de. Jemi näçe albom boldy gitarada aýdan? E gitara näçe bolduka? Men oglyma albom zanymam bilen boldy. Iki müň ýedinji ýyldamy estrada geçdik-de. Şondan öň näme ýazgy çykaran bolsak, gitara ýazgylar-da. Düşünikli. Şol gitarada albomlary çykardym zat diýdiň, soň onnoň märekelere çagyryp başlandyrlar, dogry dämi? Men asyl zapisden öňürti näme bir Murgap etrabynyň öz töweregimdäki, ilk-ä öz, her kimem öz obasyndan başlaýar. Öz obamda Menden ulurak oglanlar, men asylym ulularla tirkeşmäni gowy görýärdim-de kiçikämem. Ulurak oglanlar gulluga gidýärdiler, gullukdan gelýärdiler onnoň. Ol gulluga gidilende-de, gelnende-de näme, üýşmeleň edilýär-de, weçe edilýär. Muňa onnoň her kim çagyrardy. Jigim, gelsene, aý, pylançasyna şunýa-şunýa. Menem, bor agam. O wagt diňlenýänime begenip gidýän men. Meni diňleýärler diýip gidýän. Onnoň Inim näçä gidýäňeý başlanda onnoň. Goňşy obalar eşitýäňir ko oň müň tanyşy ýa oň gullukdaşy diýeli. Hawa. Inim jan hawa plan plan obada bir gullukdaş bar şol alada edýär ýör gideli. Hawa menem güle güle mesele däl. Gidýän da onnoň. Näçä gidýäň Başlanda. Bu sorag başlanda. Menem näçä gidýäň diýseler edil şu namysyma degýän öýkeleýärdim-de şol haçan. Sebäbi nyrh kes nyrh kesmek diýilýän nemäni bilemokdym o wagtlar. Oňa men nyrh kesilýändirem öýdemokdym. Bah. Aýagyndan bir gün şeýdip ululak oglanlaryň biri, Aý jigeýim diýdi, pylança edip beräýow diýýä-dä, menem öýkeleýän-dä-row, nyrh diýip, pylança edip ber diýýä welin, A geçen aý pylanyň aladasyny pylança edip beripsiň-ä-row jigim jan, maňa-da edip beräýow diýýä-dä. Onnoň oturyp pikirlenýän-dä, men oň diýýän toýuna şeýle mugt gitdim-le, o wagt nyrh wapşe nyrh kesilenok. Soň onnoň Oglanlykdar-aý, ulurak oglanlar näme bir içinde päli ýamanlaram bar ekendärow. Maňa näme, ýörnim jan bir gutlak gaýdaly. Leandr mysal üçin saňa-da gelip, nyrh kesip. Injige hawa pylançarak bermeli diýendir-dä, şeýdip üstümden pul işläp ýörenlerem bar eken-dä içimde. Indi meň gürrüň berýänim bul indi näme bir ýaňy ýetnji-sekizinji klas oglan wagtym. Aý şu ýaman erbet boldum-da-laý şuňalaý. Soňundan goý Men oýnalýan ekenim diýip nyrkes başynda. Hä, men oýnaýan ekenim oglanlar diýip. Ujypsyzja nyrklaý o adam nyrk diýseňem bir ullakan plança diýerlik abraýymyzam ýok o wagt ýa plançalap näme adamlaňam o wagt ullakan nemesi ýok. Meniň hyzmatyňa görä. Pylança mysal üçin. Indi halypa gitaradan iki müň ýedinji ýylda estrada geçdim diýdiňiz. Meň ýadyma düşýän Meňli gyz Meňli, Nokat, hawa şol ilkinji ýerine ýetiren estrada aýdymlaryňyz. Gitaradan ýa dutardan gitara geçişiňi geçişiň bardy gürrüň berdiňda. Indi gitaradan estrada geçişiň. Şo pursatlaram bir ýatlap geçsek. Bu nähili boldy diýsene Joratjan. Gitara toýlaram gowy. Gitarada-da kän welaýatlara-da çagyrylýardyk, gidýärdik. Ol indi soňa bakan, onuň toýlary eý jigim, gelin toýy sowaňokmaý, gelin toýa çykaňokmaý, şu gürrüňler başlady. Esasanam şu Tejen, Saragt tarap. Kän çagyrýardylar. Gelin toýa çykaňok, Äý, agam, men gelin toýy sowuk göremok. O, bir gün öňünden ýa şun ýaly, Gelin gelinçä teleşkede, gitaradajyk aýdyp bereýin diýsem, Bor diýip tutýanam bolýa-daý, gynanyp gidýänem bolýat-da, wah, gelin toýa gidýän bolsaň, gelin toýa göräýjekdik diýip, onnoň, äý, näme, deň-duşlaram tüweleme wagt. Ne deň duş diýende mine Ýazberdi Şanbag, Ýazberdi Mahmut, Azat Orazow. Biz deň duş oglanlar şo wagt estrada çykyp, estrada gidýärdiler toýa. Tüweleme abraýlary gowudy welaýatda, tanalýardylar, Türkmenistan derejesinde tanalýardylar ony. Menem bir hili beýt geçip göräýsemikam estradany, oňararmykam, oňarmazmykam diýibem ep-esli gezdimok. Ýöne estrada aýdyp. Görmedik däl o wagt bäşdürüşdir. Oglan kagam bir ýaňky, ýaňky diýşime gulluk ýetirjik zat. Özümizçeräk ýa öz garyndaşlarymyzyň toýlarynda zadyna şeýleräk teleşkede çykyş edip görýädim-de. Bir uly toýy boýnuňa almak diýmek bar-a ol. Hasam tejribäň bolmasa dagy urşa barýan ýaly ýaýdandyr ýat-da. Gelin toýy. Ondan ýene ýaňky Baýram kaka dagy sag bolsun, ýaşulular, Inim, dawaý gözüňi ýum, gir, estrada gir. Bir hili bolduk-da inim, Aý, dawaý barlap göreli diýip, hawa, Şatlyk Amanow diýip, biziň ömür wagymyzda bir güýçli sazanda halypamyz bar. Bally Hajyýewiň hak halypasy Annamanow diýýärler, Annamanowyň ogly, kakasam halypa güýçli. Şatlyk Amanow diýýärler şu gün. Şatlyk kaka, agamjan şuny diýýär, netim bar, ony näýlaý, bir işleşip göräýelmäý diýip, Waý, gel inim diýip, Gulamonowyň ýanyna çagyryp, estradaň birinji nemeleri şol. Şatlyk Amanowyň tagallasy bilen agam sag bolsun, göwnäm işläp berdi. Näme aýdym, halk aýdymy diýseňem özi narodnik bolansoň halk aýdymym çalyp Daşyp otyr. A-a beslenip bagyň seýline, Seýran eden gyz kaýsydyr? Mary ýolam däl bolyn, dawaý jigim şu ýollara-da girip gör diýip, nä, meň öň dutardan öň halk aýdymdan azda kände düşünjäm bolansoň, Ahal ýoluna-da, Balkan tarapyň ýoluna-da azda kände öz repertuarlarymyzy edinmek kyn bolmady-da. Hemme ýoldan çalýan sazanda az-az. Hawa. Takyk. Belli bir ýoly çalýan sazanda kän. Ýöne hemme ýoldan baş alyp çykýan sazanda az-az. Şatlygaman şu bäş ýoluň bäşisinem tüweleme etdäl-ow. Onda Nimjan indi dawaý şul aýdym seň sesiňe geler. Sebäbi hemme aýdym hemme bagşyň sesine-de gelenok. Aýdym saýlamak hem bir uly sungat-a. Biz o wagt o zatlary bilemizok-ow onda. Şul aýdym saňa gowy gelişer, ýok muny aýtma dawaý muny aýt. Hawa, şuny işläli muny aýt, muny aýtma muny aýt şeýdip. Şadyk kakaň tagallasy bilen birinji estrada ýazgyny işledik-de.
Şo aranžirowkasyny kim edýärdi? Şatlyk Amanow. Ha, özi işledi. Hawa, şo, şo ýazgyny.
Ýalňyşmasam Şadyk kaka hemmesinem şol işläp berdimika diýen. Edil birdir-ikidir başgaraklar bolmagy mümkin. Soň onnoň Ataş Jumaýew bilen işleşdik. Başga-da hem bir-iki sany aranžirovşik agalarymyz bar, bular bilen işleşdik. Garaz, ýene tejribe-de ýaňky gürrüňe gelýär. Tejribe artyp, hawa. Tanyşlyk açylyp, tanyşlyk açylyp.
Şo estrada geçeňsoň-a Türkmenistanyň çäginde barmadyk şäheriň, barmadyk etrabyň-a az-az bolsa gerek. Eý, türkmen halky bar-a özi bir bagşysöýewan halkdar-a, dogrymy aýtsam, Şu Türkmenbaşydan başlap Kerki aralykda girilip çykylmadyk oba az-azdyr. Esasan Balkan tarapdan hasam aýdym-saza şeýle hormat edip diňlegen nara şu Balkan doganlarymyzlaý. Girip çykylmadyk oba az-azdyr.
Indi, Pälwan, şu estrada bilen bagly gürrüňlere geçemizde, Bir halypany aýratyn ýatda keçesim gelýär, merhum Kakyş Nazarow. Hawa, halypa jan, aýdyň, Kakyş Nazar diýme, ol aýratyn kitap, aýratyn tema laýyk halypa jan bana. Kakyş halypa bilen ilkinji duşuşygyňy ýatlap geçseň? Kakyş halypany men gaýybana söýýädim. Ýaňky ir segsen bäşinji ýyllar kakam paýhar bir Germaniýadan bir mantfonjik getirtdi. Ilki öýümize gelen birinji mantfon, şuň ýany bilenem bir Laskow maý diýip gruppa bardy. Eser döwründe. Ýurşytnow. Safiýa Ratarowa bardy. Döwlet Ýetim, Kakşy Nazar, Bally Hajy, Gurt Ýakup. Şu alty sany kasete geldi şu mantfonyň ýany bilen. Kakam paýyň özi sungaty gowy görüp diňlegendi-de. Men oň kakyş nazardygynam bilemok oň. Halypa janyň bir bir ýazgysy geldi-de öýe. Senmisiň arabyň gyzy geýen donlaryň gyrym. Janymy alyp gelýär. Men bu aýdym sazyň o wagt nämediginem bilemok. Men uje bu gürrüň berýänim ikinji, üçünji klas wagtymda, ýaş wagtym. Bir zat meni öldürip gelýär, ýöne men aýdym-saz näme, o wagt söz näme, heň näme. Çagalygymdan Kak Şalypanyň şo ýazgysyny kän diňläp, diňläp, diňläp, diňläp, aýdymlary bol beýnä oturyp, aňryk ýürege geçip, ýürege ornaşan aýdymlar-a Kak Şalypanyň aýdymlary. Ine, ulaldyk, etdik, bir gün goňşy obamyzda toý bar. Bu-da Hakan Pahyryň bir kursdaşyny ogluna berýände, Ýör oglum diýdi, kursdaşym toý edýär, ýanyma ýoldaş bolup alyp gitdi. Bardyk, ol kakyş aýdyp dur, a men onuň kakyşdygynam bilemok. Ýöne şo ses şo oglanlykdakyny nemäni berip dur-da, indi kakyş nazar diýilýän bul eken-ow diýip, şu toýuň gutararyna howlukýan naçaltraklaý. Talyp wagtdama bar. Toý gutardy bolyn ondan. Näme, baryp salawmaýkim agam diýip salamlaşaýda, tanyşaýda. Dogry dälmi? On ýalrak ýerde dur, bir aramyz bir on metr, men hem bäriräkde durun. Indi şoňa baryp salawmaýkim diýip indi gürrüň açmaly abi, salamlaşmaly, tanyşmaly bolyn wara şu atyljak ýaly ýaýdanýan dara şu wagtja. Şu uly gyz ýaly ýaýdanjaňdym dara, ýaman utanjaňdym dara. Ondan soň toý edýäniň özi, E, bulam ine, diýdi, inimiz, kursaşymyň mal işigi, bulam, diýdi, dutarda aýdym aýdýar zat, diýip, onda, hany, gel-ow bärik, diýip. Agam, salowmaleýkim, diýip, baryplaýyn. Kaka halypa dilim tutulyp, Bir zat diýseň, halypa ýarajakmy, ýaramajakmy?
Ol ýaýdanjaňlygam däl, aslynda halypa adam göreňde bolup bolsa şeýle. Bilemok, o pol mandraždy, men oňa bir ýagşydan-ýamandan dilim tutup, men oň bilen içim diýdiýä oňa, kän zat diýesi gelýä. Hormat edesim gelýä, ýöne şunda dur dara bir zatlaýy saklap onuň. Özi söz açaýdy. Görpem, senem aýdym aýdýaňmy? diýip, Ýok, agam, aýdan bolýas şeýle, dutarda-da aýdan bolýan diýip. Soň, Agam, diýdim, eger neme bilseňiz-ä, diýdim, men hem şu goňşy obada ýaşaýan, adym Pälwan, diýdim. Hawa, bir myhman aljak, agam, diýdim, rugsat bolsa, diýdim, bir ojagyma baryp, birkä çaýym içseňiz, diýdim. Menden bagtly adam ýok diýsem bar-a, şu halypalaň, köne halypalaň kiçi göwünliginem bar-a. Ýüzbagşa çaş çekýärler şol haçan. Eý, gepi-gürrüňi bolmaz inim diýip. Ýogsa toý ýeriňem hormat edesi gelýändir. Toý ýer bilenem öňden gatnaşyp ýören ol. Kimiň toýuny aýdyp dur-a. Olar bilenem birinji toýy däl. Irden gatnaşyp ýören hojalyk eken Kakşynazaryň.

Üzüm bişýän wagtlardy-da, biziňem obalar näme, üzüm, Jordepäň üzümi, Murgabyň üzümi diýip eşidilýändir ýurtda-laý. Dalbarlaram sallanyp, üzümlerem bişip dur, ony ýöne oturan ýeriňde ýolup iýip oturmaly-la. Bäh, bu üzüm iýip gördüm-ow, beýdip iýip görmedim diýip, Kakyş pahyram-da iýmäni gowy görýärdi-de, öz işdäsi gowudy-da pahyryň. Garaşy edip halypa jan men birinji ana bissimilla durmuşymda birinji gezek salowmalikim edip tanyşan günüm dal o meniň hiç wagt ýadymdan çykmaýar kak şalypa. Aýdym aýdyp berdiňmi şoň? Aýdymam aýdyp aý wagt aýt diýendede men aýdy bilmeýän a oň ýanynda. O wagta beýlede dursun ondan has soň soňlaram Hany-ow, bir kaýdym aýt, diýip, näme bir uly bagşylar arasynda bir çaý içer bolýar, bir Hawa. şo wagt näme töweregiňde şägirtler bolsa, hawa, toý durmasyn diýip, hany-ow, baryp bir kaýdym aýt diýilýär-dä. Eger, eger, eger, daň. Eger, eger, o wagtda mikrofon-a beýlede dursun, mana. Men, hawa, bir kaýdym aýt diýýärin, şo wagt ýarag uzadýan ýaly-la, ýaýdanyp. Aýdyp bilýänem bolsaň, aýdyp bileňok şo wagt. Be. Mandyra tutup. Hiç hili onuň bile bir toýda aýdym aýtmadyňyzmy? Kän aýtdym soň.
Ha. Soň onuň näme halypa jan bilen adam ysnyşýar-a gatnaşyp. Toýly günlerde kän, ýasly günlerde halypa jan bilen tanyşan günümden dünýeden ötjek gününe çenli agamjan bilen edil agyny ýaly bolup maňa bir oglum diýerdi-de neresse. Agtygynyň adyna-da meň adym goýdy-da Pälwan diýip. Senem bir oglumsyň-ow, diýip, halypa jan bana. Bir adamyň bir göwün eden, göwün beren halypaň şolar ýaly doweriýesini gazanmak bar-a, Şöwrat jan. Ony pul bilenem ölçäp bolanok, ony hiç zat bilen terezä goýup bolanok. Sebäbi göwün awlamak diýilýän zat Kyn zatdy araw dos. Jynyňam alyşmalyda häsiýetiňem bir meňzeş bolmaly bul gatnaşmak üçin ysnyşmak üçin. Ýogsa menden başgada şägirtleri bardyr halypa janyň menden öňem bardyr soňam bolandyr. Sungat giň zatda bu ýaňky aýdýan gaýybana diýýäňä hökman tanamak gerek ýaly sungat. Diýjek bolýanym sungat şuny ýaly bir jadyly zatda sungat diýilýän zat üýtgeşik zatda şu näme diýeýin Şägirdi ussada aşyk edýär eken adatlaýyn. Şu yşk näme diýär-ä, yşk erkiň eliňden gitse şol yşk diýýä-dä. Ýogsa erk diýilýän zat mydama jylawly durmaly zat welin, sungat diýilýän zat şeýle süýji zat, şeýle bir üýtgeşik zat-da. Ygtyýaryňy alaýýa.
Erkiňi alýa-da eliňden, ondan sen Şu halypaň yşkynda gezip ýörsüň dälib, dälirän ýaly boluplar. Günlerde bir gün biziň ine türkmen estradamyzyň, esasanam rok stiliň binýady, uly bir şahasy biziň beýik halypamyz Şamämmet Bäşimowlara myhmançylyga bardym. Halypaň hemä bir hal-ýagdaýyny soraýyn diýip bardym, hemem bir salam bereýin diýip bardym. Kän sungat barada gürrüň edip oturdyk. Ol indi maňa diýdi, Segseninji ýyllarda diýdi, Görogly eposynyň bir şahasyny diýdi, rok stilde işledim diýdi. Hatda notalaryna çenli bar diýdi, gözlesem bolmaly diýdi-de. Şuny diýdi, şo wagt hödürledik, ol indi diýdi, geçmedi diýdi, çykarylmady diýdi. Şeýdibem galdy, diýdi. Indi bilemok, bir şahaň içinde on aýdym bam, on bäş aýdym bam, ýedi aýdym bam, ýigrimi aýdym bam, bilemok. Bir şahany durşuna rok stil edip işledim, diýdi. Bah! Hawa. Şuny, diýdi, şägirt, diýdi, saňa laýyk görýän, saňa berjek, işle, diýdi. Men diýende halypalardan indi alyp galmaly zatlarym ýok. Şo rast ýa şu diri kažulygyň baka gadyryny bilmeli diýýänim-dä ine. Ýok-a, beýiklerimiziň köpüsi eýýäm. Diňe ýatlamalar bar-da. Diňe ýatlama galýar da indi şular ýaly ýerde. Hatda arasynda ynjaşanam bolsaň bar, şu ynjan ýerleň ýadyňda galanok ol. Diňe gowy görşüp bir beýlenen. Ýakymly ýatlamalar.
Ýakymly ýatlamalar galýar eken ýürekde-le. Indi Şamämmet halypa-da şu wagt näçe bu çowup duran çeşme-dä bular-la. Alyp galyp, alyp galyp bilseň indi halypalar indi ullakan hazyna şu wagt.
Siziňem başlan döwürleriňiz Indi ýaňky estrada geçdim diýýäňiz. Şo wagtlaram hatda edilýärdi. Häzir-häzirlerem bar. Bir halkymyz näme, bir her ýola aýratyn hormat goýýar. Her ýoluň bir süýjüligini duýup bilýär. Ol ýaňky o ýol gowy, bu ýol pis diýmekde däl-de, birhili iki ýoluň öz süýjüligini birikdirmek üçinmi, umuman, bir gowy maksatlar bilen edilýär. Hasam irräk döwürlerinde men özümem toýa başlan wagtlam, toýa, toý sowmaga başlan wagtlam, Oba ýerlerinde, meselem, iki sany pritsep gurulýardy, hersinde bir aýdymçy goýulýar. Ýa, meselem, bir sahnada iki aýdymçyny ilki gezekleşip aýtdyrýarlar, soň bileleşdirip aýtdyrýarlar. Şo toýlara kän gabat gelensiň. Şu pritsep toýlary diýýäň-ä, şu wagtçam pritsep ilki tejeniler çykarypdy ara. Şu tejeniler bar-a, sungatda-da şular ýaly bir täzelik etmekde-de bar-a, şu üç sapar şöhrat bolsun tejeniler alaý. Şeýle hormatymyz bar. Ondan öňä näme bu obalada setgal teleşke bardy. Bilýän bolsaňyz, şo setgal teleşke birden datylardy. Türkmen aýyň toýlary bagtly boluň diýip pagta bilen çykardylar. Halyň ýüzüne. Soň ondan tejeniler bir çep teleşke çykardylar. Nähili bir hili ada kände medeniýetli. Süýt amuzkajyklar bar, çyraly, gowy edip. Gyşyna gyş bolsa öňi aýnaly ýapylýan. Ýörite tejenilere haýyş edip, Mardaky toýlarymyzda şu tejenden pritsep tutýardyk däl-ow. Beh. Ine bir näme üýtgeşiklik edesiň gelýär. Ilki birinji distansion mikrofonlar çykdy. Şnury ýok diýip. Oba birinji men ertipdim-dä. Beh. Sekaku diýip bir firma bar. Wes oba agzyny açyp geň gör, eý şnuram ýok gun aýdyp dur diýip. Janly bir aýdýamyka diýip gümana gidýänlerem bolar. Şunuň ursady entek mikrofon görnenokda oba. Şon ýaly birinji şu bagyş pritsepler Tejen tarapdan çykdy ol bäri ýörite oglanlara haýyş et Tejenden Mara bagyş teleşka tutup oba toý boýnuň alynsa hemme zat şondy bile alynýardy teleşka-da wobşem hemme günlerde bir gün Diýýäň-le seň gepleşigiň atda günlerde bir gün Sakarçäge tarapdan bir biri jaý toý etdi-de şon inim sowup berdi. Bobar agam diýip muň adresini alyp galdyk-da, ýa bilemok men şu traktorisa salgyny tersräk beripdirmi. Gara, bolýar-a her etrapda ady meňzeş obalar bolýar-da. Men-ä mysal üçin Sakarçägäň diýeli Bir kolhozyna toýa barmalyň, traktorisede beş analyň bir obasynyň salgysyny merkbe beripdir. Wahaý. Toýa bardym. Aý näme derrew çaý-çöregiňizden çykalyň çykaýan, teleşki gelen oňa. Aý sagat näme ýedi boldy eýýäm. Sekiz boldy toý eýesem bir hili bolýa. Aý agam mümkin däl geläýmeli diýýända meni menem erbet bolýan. Bolýa oglanlara dawaý işikde aparady bir gurnalyň toý saklamalyň diýdim howluda gurnadyk aparady. Dokuz boldy teleşke gelen oba. Bu da biriniň jaý toýy. Eý on boldy nalawşa Şöwrat jan, sagat on boldy, uje adamlaram selçeňleşdi. Bir ýerden geldi daraw ýaňkylaý traktorist geldi daý inim diýdi oglanlyk edýäňizaý diýip daraý şu adres berlende diýdi salgyn diýdi ýaman dogry beriňow peşanalyn sökdüm diýäda seni gözläp näçe toýa barypdyrda şu plan obada toý barmy diýseler soňabaka bar diýseler Aýlanyp çykypdyr zaraw görgülilaý. Mol meň ýalňyşymlaý ol. Aý toý edesem ýaman bir hili bolýada. Ýene sapak bolandyr.
Gurnaň teleşkä gurnadyk. Daňdan sagat bäşe çenli aýdyp berdim. Toý edesi boldy inim gelni ýapaý diýýänçä bir gezek agam Nähili ýo eger demimizi çykarman daňdan ýöne gowy zady bir köpçülik adamlar näme hudaýa şükür gowy görüp diňlän soňlar sagat ondan soňam mähelläň üýşýänini gördümow daňdan sagat bäşe çenli aýdyp berip ýaňky toý eýesini razy edip bolly nim indi ýapaý diýenden soň gelip ýapyp Elinden tutup, Agam, günä mendedir, göwün etmegin. O, ýene bir toýuňa öňüňde intäk ogluň bar, gyzyň bar, ýene bir toýuňa. Hökman agam, Raz, ýok, inim, hälä bir gaharlandym, azajyk gatyrgandym bolka, sen göwün etme diýip, ýene köpçülik il gün gowy-da. Aý, şeýdip baran, Şöhrat jan, pritsep diýilýän zat boýnuma almagam goýdum şo toýdan soň. Dogrymy aýdaýyn, sebäbi men etmeli işimi men öz funksiýamy bilýän bolyn görýän başga bir sebäplere görä ýabraýçylykda gowy däldi ondan soň toýa gelse agam ha pritsepinizi özüňiz tutuň men toýuňy sokup berýin şeýdip gepleşip alyp ugradym ondan türkmen agada näme o wagtlar ýaňky seň aýdyşyň ýaly aňsat a toýa kän iki bagşy görülmez bir bagşy görülerdi birini görseler Boldy şo bagşy sowmaly toý. Soň ondan gaty gitse iki bagşy, gaty gitse iki bagşy. Olam ýaňky ýaly teleşke-teleşke birine bakdyrylyp, ýa gezekleşdirip aýtdyrlardy, ýa-da ýaňky ýaly bile paslaşdyryp şeýdip. Bu türkmen aýagynyň toýlarynyň şowhunyna. Hawa. Hawa, Tejen tarapa toýa barsa, on toýuň bäşisinde şolar ýaly hökman pylany bagşy bilen köp gabatlaşmak däl-de. Tejeniň öz içiniň bagşylary bar, ine, biz deň-duşlar bar. Känesi bile gabatlaşýardyk. Onnoň uly auditoriýalara onnoň ýoşup bilen girişip gidip, girişip gidip, Balkan tarap esasanam kän çagyrandy. Olam ne bir Balkanyňam öz içiniň gowy bagşylary bar da ine Şöhratjan bar Arabow. Ýok. Ine edil ýadyma düşmeýän oglanlar göwün etmesinler. Bar ýöne içinde onuň Mary ýaly ýerden bir bagşy görüp getiremsoň diýip özüň aýdaý diýýärler dagy. Şöhratjan kyn da şon ýaly bolsa sebäbi sen bir hil gysganýan ýaly neme edýän ýaly görmesin diýip ony ýöne köp oglan toýuň ýigrimi çykymyna düşünýän oglan düşünýärler.
Men bu soragy näme üçin berdim? Esasan şu tiktok sahypalarynda, ýutubda kän görýän, ine men şu görýän wideoma geçmäkäm, ine şu bir aýdymçy bilen men kän görýän-dä. Iki müň näçinji ýyldaka şol iki müň sekizinji ýyldadymy ýa iki müň iki müň ýedinji ýylam bolmagy mümkin, men ýaşlyk teleýaýlymynda alyp baryjy wagtym, gepleşige çagyrypdym. Hawa. Şonda Dörtguly Dotdyýew bilen gelipdiň, ýadyňa düşýän bolsa. Ondan kän soraglar berildi o gepleşigiň dowamynda. Kä esasy aýdym-saz köpräk boldy-da, gitarada aýdym ýerine ýetiripdiň. Şonda döwürdeş aýdymçylardan bir lezzet bilen diňleýäniň kim diýemde, Hajy Ýazmämmedow diýipdiň. ýadyňa düşýän bolsa. Onsoň Müňden bir gepleşigine şu wagt meşhur Ýagşy Goşunowyň gepleşigi, alyp barýan gepleşigi Pälwan Muhyýew bilen. Ine şonda-da bir oglanjyk jan maralymy aýdanda, Hajy Ýazmämmedow hakda gowy gürrüň etdiň-dä, Hajy ol başga, ol bir başga planeta diýip. Indi diýjek bolýan şu internet sahypalarynda-da kän gabat gelýär Hajy bilen bile aýdýanyň. Indi meň häzir sowalyny biraz üýtgedibräk beresim gelýär-de. Aýdymçylar bilen kän gabat gelensiň, ýöne haýsy aýdymçy bilen, meselem, bir toýda aýtmak lezzetli?
Hajy bilen sungat ýoluna bileräk girdik. Bir ýyl, iki ýyl bolmagy mümkin aramyz. Ýaş, bilemok, Bizde bäsdeşlik batda duşmançylyk ýokdy. Görülmeçilik ýa at dakmak ýa ony basmak, kemsitmek, kiçeltmek. Sungatda bäsdeşlik bardy. Indi biz ýaşdaky auditoriýaň gürrüňini edýän. Bizden ulylar-a, olar-a, halypalar-a bir-birini ýitirip tapan ýalydy. Biz olardan almalatdamyz kän, diňe bir aýdymyny ýa sazyny däl-de, girim-çykymynam almaly köp halypaň gowy zatlary kändi. Onsoň Ajygym bilen kän toýlarda gabat geldik. Hatda bar-a şu Hajy bolmadyk bolsa-da şu sungatda şeýle içim mysardy. Şo söze gabat geldim men TikTokda. Şeýle ýüregim mysardy Hajy bolmadyk bolsa. Beý diýsem deň-duşlarymyz göwne dämesin ýöne Hajyň şo dereje sungatyny söýýän-dä. Oglanlygyny söýýän, sungatyny söýýän. Azim bagşy oglan. Oňam repertuaram baý. Ondan
Ýene Tejene barmaly bolýasda, gürrüňde Tejene barýar. Ýene aýlansaň dolansaň, aý Tejen bar-a, bul hakyky sungatyň çeşmesi-ow, Tejen diýmek. Alsaň we könä gitseň-ä kän-kän köne halypalar Nädip agzasaň, ony agzapsyň-da, muny agzamansyň bormyka diýen men ýadyma düşýänlerini aýdaýyn-da, ine, Ataşgöl bilen Atalypa daýyny, iki obrazy birden alyp gidip bilýäs-de, hem gyzyň partiýasyny, hem oglanyň partiýasyny. Beýläňe baksaň, gyz oglana aýdyp duran ýaly edip aýdyp bilýär-de, özem kompozitor adam, täzelikçi adam. Hawa. Indi Taňňa bagşy bar. Uly Mälik, Kiçi Mälik, bular-a indi. Ýaňky Kakşy halypa bar. Kakyjan Nuryýew bar. Kakyjan Nuryýew bula bir legenda, bul adam Kakyjan Nuryýew diýmek bar, bul adam ine Ozan kim diýýäler-ä. Sazam, sözem özüniňki, çalýan hem özi, aýdýan hem özi da. Ine şu wagt kim Tejende Ozan barmy diýseler, ine Kakyjan Nuryýew Ozan diýip bolýar-da. Şul adam şuň döredijiliginden kän-kän bagşylar peýdalandy-da. Şoň içinde menem. Kän aýdymlaryny hem aýtdyk. Gowy görýän halypajanyň Hawa, gönümel häsiýeti bar, gowy görýän, tankydam gerek-ä sungatda. Hökman. Hawa, käbir adam tankydy tersräk kabul etjek, oýo, men aýdýan, urmaga-da haky bardyr. Bir-iki şarpy çalmaga-da haky bardyr. Halypa hormaty bardyr, depäm üstdedir. Hawa. Ýaňky diýşim ýaly, indi häzir agzalman galsa göwün etmesinler diýjek bolýan Döwlet Maşat bar, köne halypalarymyzdan.
Ahmet halypa bar. Hawa, Ahmet Buldok bar, baý, baý, baý, men diýýän-ä, sungatyň derwüşi diýýän-aý halypa jana-laý. Şu Magtymguly aýdýar-a, nirde derwüş görseň bar-da alkyş al. Derwüşden ýegi hiç kim ýokdur Hudaýa diýýär-a, şu sungatda-da Ahmet Buldogy nirde görseň-a, baryp elinden ogşamaly-ow şul adamlaryň. Türkmeniň sungaty üçin, estrada sungaty üçin gaty kän iş eden adamlar-ow bular-ow. Taba getiren adamlar-da birnemäni, ýaňky. Indi şu Kakajan Nuryýew hakda ýaňy gürrüň açdyk welin, ejem gürrüň berýär-de.
Kiçiräkkäň diýýär, bir ýaşymdadyryn ýa iki ýaşymdadyryn. Şu o wagtlar şeýle gapa bir knopkany basýaň gapak şark edip açylýar magnitofon bardy. Elektronikady näme bardy. Orsuň näme wideo.
Şonda Kakajan Nuryň kasetasyny goýup ýatyrýardym diýýärdi. Audio näme.
Audio kasetady o.
Şony goýup ýatyrýardym şony diňlemeseň ýataňokdym. Ondan bir gün diýýä daýzaň öýe geldi daýzamam aýdym sazy gowy görýän žurnalist aýal-da. Öýe geldi-de diýýä aýdymlary diňläp şuny maňa bir günlük diňlemäge beräý diýdi diýýä-de. Muny alyp gitdi diýýär. Şo gije sen ýatmadyň diýýär, seni ýatyryp bilmedim diýýär. Görýäňmi? Indi, halypa, bu gürrüňiň dowamyny ýene bir sowal bilen baýlaşdyraly. Ýaňy diýdiň-ä, Pritsep boýun aldym-da, başga oba, başga etraba gidipdir diýip. Indi şeýleräk sowalyny men bir öz hünärim bilen baglanyşdyrasym gelýär. Ine, toý boýun aldyň, bardyň, sazandalaň, aparadyň, hemme zadyň ýerbe-ýer. Ýöne, meselem, bir sebäp bilen Tamada ýok toýda. Tamada gürleşilmändir, ýatdan çykypdyr, ýa tamada syrkawlapdyr, ýa ýene şoňa bir bir sebäp bilen saýgalardy tamada gelmedi. Hem aýdym aýdyp, hem tamada bolup sowan toýlaň barmy? Aý, ýok Şöhratjan, men ony oňarmaýan. Arasyna bir goşgy sap, söz berip. Halypalar bolýar, Ahmet Arnagylyç halypajan bar. Bular ýa orator bolsaň, häzir halypaň bar-a, bagşylygy ýaly edil şahyranalygam hem ýetik däl-ow, şu Berdinazar agany, Berdinazar Hudaýnazarow diýlen beýik Gaýany maňa söýdüren adam-da, Rahmet Alnaglyjow diýilýän adam. Poeziýa sungatyna meni aşyk eden adam. Ine, bul adamlar ýaňky seň aýdýanyň aýdymynam aýdar, yzyndan tamadaçylygyny hem eder. Şul ukyp bar-da halypadalaý. Mende ony näme ýok. Hä, diňe aýdym aýdýaň, gaýdýaň. Ha, ýok, tamadaçylyk. Oňa tamadaçylyga-da tüweleme uly talant gerek-ow, dost. Sen bir toýy. Bar-da, özüňde bar-da, köp okanyň bildirýär, çeper söz. Ýok, okuw bir ýan, ol sen köpüň öňüne çykmak bar-a. Köpüň öňüne çykyp görmedik adam Iň bärkije kiçijik zat üns beräý bir dos ýaryň toýuny gutlap baran oglanlar eline mikrofony toý gutlanylanda sakyna duralar köpçüligi bir giden adam saňa seretip dur da oň özüniň täsiri bar a.
Hum. Ol ýagdaý bolmady onda. Ýok men özüm tamadaçylygym oňaramok dos. A mesele mine ol adamda näme bolýan zatda bir toý boýun alan wagtyňda toýa gitmeli wagtyňda bir syrkawlan wagtyň boldumy? Şöhratjan ony Gaty özüňe many ýaman şolara seredip gezmeli bolýaň. Elementarnyja zatda ine köneler-ä bar-a tomusyň ortakaýam bolup bolubersin. Ýyly geýinýän ekenler halypalar. Sowuk zatdan gaçýan ekenler. Daže Anwerdatdan halypa daş haryp pul barýardy diýýärler. Ýaz aýlary ýa tomus aýlary bolsa mylaýym howa gowam bolsa, Şo dereje neme edip özüni aýa. Edil menem şon ýaly özüme gaty seredip gezmeli bolýan dost. Ol birdir ikidir bolýa adamçylyk dümewläbilýäň. Ýöne Želatelny şo zatlaryňy kontrol edip gezmeli bolýada. Häzir bäş sagat, on sagat aýdym aýdylyp gowy organizm ýumşap, organizm erbet derläp Daş çykmaly bolsam, mysal üçin, bir ýarym sagat ýallaň gowy özüme gelip ýa başyma bir zat atyp, şeýdip maşyna çenli goranmasaň bolanok dost. Sowuk-da birinji duşmanyň. Goranybrak gezmeli bolýar dost başga. Edil bu gürrüňi agzamak gowumy, gowy dälmi bilemok, ýöne edil patamy taşlap gidip biriniň toýuny sowuk gaýdan ýerimem boldy-da. O ýarawsyzlyk-a beýlede dursun. Bu edil şu toýam Tejenine boldy. Ine, ýene Tejenini gürrüňe gelýäs. Tejenliler şo dereje aýdym-saza gaty janköýerdi-ä-ow. Bir oglanjyklaryň biri, Agam öýlenýän, toýuny belledik gitdi. Bolýa, azajyk birki köçe beýläm bolsa ýa daşgynragam bolsa, edil meň öz dwaýurny, öz agam, ejemler köne garryýmyz, dull-egir goňşymyz, olar bilen kän-kän Gowy günler ýaşadyk, kyn günler bile ýaşadyk. Goňşuda, Kyýamatyň goňşuda. Hem üstesine öz agalam. Şularda bir uly tragediýa bolup, awariýa bolup barabary bir iki-üç adam dany aýryldy-da. Ýaňkyja oglanyň toýuna bir dört-bäş gün bukwaýlny galanda. Edil oba ýerler onnoň bu zatlary ýaman agyr görýär-dä. Men şu gürrüňi maňa doýmaý diýen agzamogam. Bilse bir agam bilýändir, bolmasa olam bilýän däldir. E şonda näme? Toý ýere habar edilýär därow. Dostum bizde şunýal hojalykda şunýal ýagdaý dogry düşüne gör gündiz hem bana. Ynanmazçylyk edip geldi ol oglan ýöne gelende. Birki maşyn bolup gelipdirler, agalary bilen görseler-ä pata gidip dur. Hä, diýilýän zat dogry eken-ow diýip onnoň ondan-mundan kellelerine bir papak-telpek alyp geldiler, el galdyrdylar diýmek. Meni tanap otyryn onnoň. Daş çykdylar, menem yz ýanlary bilen çykdym. Ol, Äý, bagşym, toý nähili bor eken-ä diýdi. Sizem-ä munýaly eken diýdi-de. Eý, dostum diýdim, ýagdaýaýyň-ha şunýaly diýdim. Hemese pylanyny görüp ber diýseň ýa pylany bilen salam-salam edýän görüp bereýin. Ýok, öz göwnedeniň bolsa
gürleşeýin. Hawa, özüm tanasam özüm gürleşip bereýin, ýok tanamaýan bolsam tanaýany tapyp gürleşip indi razy etjek bolýanda toý ýer. Agamjan. Getirjek bolsam tejeniň öz bagşylaram bar, men seni göwnetdim. Neil Worka kellesini tutup otyr da öýlenýän jowlandan ýaşa jowlan. Ýagdaýa da düşünýä. Ýaman erbet ýagdaý da. Toý bile ýas bile gelýä diýilýän şu bolaýmasa bana. Ondan men diýdim dost diýdim agam bar diýdim häzir maslahat edip göreýin diýdim. Tohumymyzda ulymyz bar ondan. Agamjan bir munt diýip bir bärik çekdimde şul oglandan agam ertebirgün toý diýdim. Hawa, menem boýnuma alnan, indi bu gün ene munýalam ýagdaý. Oglanlaram ine ýagdaýa düşünýär ýöne, agam, näýlaý bir oglanlaram bir çykalga ýokmy diýip dur, ony agam rugsatmaý diýdim-de, haw. Soramagam kyn-ow munýal ýagdaý bolsa-da. Ol ýene, aý, agamam bar-a, azajyk biziň könelmemiz žostkyrak. Oglanlar, özüňizde şu ýagdaý bolsa, nähili garardyňyz diýipdi. Hum. Özüňiz nähili hereket edersiňiz? diýdi welin, Aý, uje göwnümejegini aňdy-da bularamlaý. Ol, Ýo, ýaşuly diýdi. Boldy, düşnükli agam diýdi. Aý, muny diýdi. Biz-ä indi diýmäne-de dilimiz baranok ýöne, şeýle-şeý diýip. Aý, garaz, ýaman nidawolny bolup çekildiler-dä gyralaý. Indi men ol oglan. E aglaýada Şöhratjan. Ýaman gowy düşünýända biriniň durmuş toýy menem durmuş toýumy Nur halypa bilen Kerim halypa sowutdar. Suwhanjan üç ýüz sowutda. Şolaň biri barmadyk bolsa ýa ýaňky ýaly ýagdaý bolup bary bilmedik bolsa menem şo duýgyny geçirjegiň biri-dä sebäbi häli bir söz diýdim-ä sungat diýilýän zat aşyk edýädä birek-birege. Tana-tanama. Gyraga çekildim-de, Inimjan diýdim, Dawaý, sen arkaýyn toýuň aladasy bile boluber, men bararyn diýdim.
Bah, dözmedim dara, ýöne Agam, çynyňmy aýdym? Hawa, bar sen git, arkaýyn toýuň aladasy. Ýöne hiç ýerde hiç zat geplemedi, etmedi. Bolýar, gitdiler. Şo gün toýy günem jumalyga düşdi. Şolaryň toýy günem. Indi Tejen bilen Maryň arasy azajyk ýakynrak bolansoň, men azajyk agalarym bilen oýun oýnamaly boldum, daraý, meňki ýalňyşmy, dogrumy ony bilmän. Agam diýdim, men Maryda diýdim, bir gullukdaş oglanlaryň birini garşylamaly aeroportdan. Bir gidip, şony diýdim, bir şu taýda wekillik bir aladasy bar, şoň bir birki sagatjyk aladasynda durmasam, agam diýdim, Maryň beletçiligi ýok diýip, agamdan rugsat alyp şeýdip diýdim-de, göni Tejene depdim. Bardym toýy sowdum. Bäh, Tejende şo wagt ýalňyşmasam sagat dokuzda uje toý sowulýardy. Hä, hawa, hawa. Irräk sowulagandy-da şo wagt. Garaz, şol oglan şeýdip razy edip gelip, sep bildirmänem gelip, kak budda men toýa däl-de ýaňky öz aladam bilen gidip yzyma gelen şekilli bolup, Toýam razy boldy. Agalamam hiç zat duýmady. Garaz, şu mesele şeýdip geçip gitdi. Ýöne indi şu birinji gezegini ömrümde agzap otyryn. Onam edil ýalňyş zatmykara öýdemok. Ýalňyşam bolsa, Alla günämi geçsin. Türkmeniň toýuna şeýdip ýaramak kyndygyny aýtjak bolýan biriniň bir birine bolup sözi berlensoň.
Türkmeniň aslynda bir Ganynda şu millilik barda sungata-da bolan sungata-da bir sungata diýýänim indi ýaňky bir terbiýeleýji äheňde aýdyma, saza, milli ýörelgämize, o biziň milli ýolumyza, akyma aýratyn bir hormat bar, aýratyn bir söýgi bar. Ýöne näme bir halk içinde aýdym-saza nähili diýeýin, bir minus tarapdan, tankydy tarapdan seredilýän ýerlerem bolýar. Özüň nähili garaýaň şu ýola, şu düşünjä? Kän gabat geldim. Ilçilikde-de ýa taksa münseňem ýa bir. Aý, inim jan, näme kär edýäň diýen, agam biz-ä bagşylyk edýäs diýen, ha, käriň-ä diýip galýarlar-da. Şonuň ýaly kän bolup gördi-de, onda şu soragy ýüregimde ýaman kän wagt. Ullakan sorag weli bolup durupdar-ow. Hawa. Şuň aýdym-sazyň ýalňyşdygynam getirip berýän maňa, ýalňyş däldiginem onuň. Asyl näme, çagalykdan uje Allatagala seň ýüregiňe guýýar zehin, yhlas diýil, zehin diýilýän zat. Onuň şo duýgy bilen dünýä gelensoň näme ony, nädip aýyrjak ony? Biz-ä aýdym aýtma diýiň, men häzir ölüp galýan-ow, dogrymy aýdaýyn. Dogrudyr.
Şu mesele boýunça diýjek bolýanym, bir Pir adamyň gaşyna bardykdary. Türkmen halkam gowy Ýarjan pir. Neresse jigim ýüz ýaşyndady şo wagt. Bir Alla nesip etdi, baryp patasyny aldyk, dogasyny. Näme soragyň bar köşek diýýärdi. Pirim sorag ýok, salamyňa geldik, bir pataňy alaly, doga dilegiňi alaly diýip geldik diýdim. Ýok, sende bir mesele bar diýdi. Be. Hawa. Aýt göwnüňdäkini, bir mesele bar sende, diýdi. Eý, pirim, aýtsam, diýdim, aýdym-saz ýalňyş diýýärler. Hawa, şu mesele, diýdim, ýaman känden bäri içimde çözülmän ýatyr. Bizem, diýdim, bagşylykdan, diýdim, çaga ekleýäris, eger ýalňyş bolsa, ýalňyşlygyny aýdyp beriň. Hawa, başga käre ders günümizi göreris, ýöne, diýdim, şu mesele. Şu towaryň jogaby maňa-da gyzykly. Hawa, şuny, diýdim, hiç kim maňa, diýdim, Nokat goýup berip bilmedaý pirim diýdim. Içimde galdy şu neme diýdim-de. Mydama diýdim. Ynjydyp dur meni diýdim şu sorag diýdim. Şuňa nähili garaýaňyz diýsem. Aý Tahyr-jigim şeýdi oturdy-ow bir on minut ýaly dymy oturtdy. Aý mysal üçin ine şu diýdi pyçak diýdi. Şuny-da tutýanam seň eliň diýdi. Aha. Şu ele buýruk berýänem seň netiň diýdi. Şuny diýdi, şu pyçak bilen diýdi bir Allaň ýoluna diýdi, aýdylan malyň bismillah diýip damagyny çalyp sogabam gazanyp bolýar diýdi, ýok, gidip ters iş edip günä-de gazanyp bolýar diýdi. Şu iki işi edýänem şu pyçak diýdi. Şuny tutýanam seň eliň diýdi. Şu ele buýruk berýänem seň netiň diýdi. Şu pyçagy dogry ýolda ulansaň, dogry ulanybilseň-ä diýdi. Sogabyny alarsyň diýdi. Ýok, ýalňyş ulansaňam ertir jogap berersiň diýdi. Bah! Ol bagşylygam diýmedi ýa başga kärim diýmedi. Ol umumy manyda Alladanym pyçagy käre deňäp, şunýaly jogap berip dagy, Şöhratjan ynanyn ara, şuny gana edil. Ýazyň güni eräp gidýän gar ýaly bu, ana, şu sorag eräp gitdi-de göwnümden. Ondan öňem ýöne edýän kärimde ýalňyşlyk goýbermejek bolup jyrjaşýardym, ondan soň-a hasam ondan ýaňky käriň öz içiniň edebine, sözüniň edebine, näme diýeýin, Özüňi alyp barmagyň edebi sahnada. Girim-çykymyň edebi, hawa, şu Magtymguly Garly, Laýyn halypa jan köpçülige baranda şu iki bükülip diýýär-ow. Köpçülige salam berip girýär ekende, köpçülige şu egilip diýe ýüzi galanok ekende ýerden. Edep-dä diýjek bolýan. Şu taraplarynyň hemmesini bar-a dogry alyp alyp gitjek bolup ýetýän dälog dost. Adamçylyk onda-munda может bir ýalňyş ýarym ýalňyş gidse gidýändirem ýa dogrusy. Toýuň soňunda diýilýär, Däbi aga sen plan aýdym aýdyp beräý diýilýär. Ondan soň toýuň bar dereziň bir gapdaly, iň soňky haýyş edilýän bir aýdymam bir gapdal bolýan momentler bolýar-da. Mysal üçin toý ýeri Inimjan boldy ýap diýip dursa, Olam agam bir aýdym aýdyp ber diýip dursa, Ýok, senem borlaý bir aýdymyň. Düz täzeden aýdaly diýseň, mysal üçin toý ýerleri, restoranlar, Agam wagt boldy ýapaýaly diýip şeýdip diýjek bolýan bir göwnedik galýan Diňleýjilerimiz bolýa-da halkyň içinde ondan-mundanam. Şonam galdyrmajak bolýaň däl-ä şon ýaly biri senden ynjasa bar-a onnoň. Şo içime salyp ýörýän däl-ow ýa duýgusal araw men asylam özümem bana. Näme duýgusal diýeňde men ýene şol ýaşlyk teleýaýlymynda ýazan gepleşigimi agzasym gelýä. Ýadyňa düşýämi, düşenokmy? Bir sorag beripdiň. Gepleşigime Diňe aýdymçylary çagyrýadym-da, şonda aýdymçylara sorag, hemmesine-de şu sowal bilen ýüzlenýärdim, Aýdymçy üçin näme zerur? Ondan esasy aýdylýan, berilýän jogaplar, Söz gowy bolmaly, ilki bilen tebigy ses bolmaly, hawa, söz gowy bolmaly, gowy sazanda bolmaly, gowy, hawa, saz heň bolmaly, a, her kim bir hili jogap berýär ol. Şonda beren jogabyň. Mende täsir galdyrdy eýýäm oň üstünden görýän bir on bäş, on alty ýyl dagy geçipdir, ýöne şol jogap meň beýnimde şeýle bir galypdyr hakydamda. Sungat işgäri esasanam aýdymçy duýgusal bolmaly diýipdiňdä. Duýmany töweregiňdäki gözelligi duýmagy başarmaly. Iň bärkisi şu dogup barýan güneşi Ýapragyň ýüzündäki çygy duýup bilmese, ol aýdymçy bolmaýar. Şo wagt bir kitap bir zat okaýdym.
Bilem owaýda şo günlerde bir gün şo gepleşikde aýdan sözüň, hawa men özüm alypbaryjam bolsam, goşgy ýazýanam bolsam, kitaplary okaýanam bolsam, şo jogabyň meni haýran galdyrdy. Indi Pälwan halypa, sowalym bilen-ä ýüzlendim, halkam jogaplar bilen kanagatlanandyr diýip umyt edýän. Şöhrat jan şu günde halk köpçüligine şular ýaly ýazgyny galdyrýaňyz tüweleme uly iş edýäňiz ilki bilenä size sag boluň şular ýaly parahat ýurtda näme hormatly arkadagymyz arkadagly gahryman serdarymyzyň saýasynda näme türkmen ili toýly mekanda mydamada hawa şul bir ýurtda toý tutulmak üçinem şul şo ýurt parahat bolmalyla dos. Gaty dogry.
Ne ýedigen wideo studiýasy bar ne owazyň platforma bar bekijan edýän işleriňize oglanlar kän sag boluň. Durmuşda ullakan üstünlik. Ýeneki ýeneki günlerde ýeneki täzelikleriňiz bilen Allajan näme. Ile güne hyzmat edip duruň. Begendirip duruň. Bizem çagyryň bizem myhman bolup durarys. Eý hawa halypa näme näçe aýdym aýtsaňam näçe goşgy okasaňam ýada nähili şular ýaly gürrüň etseňem ýadygärlik ýazga galdyrylmasa ýene ýaňky howa siňip gidýärda şu arzuwlaryňa şu bir Näme diýeýin bir gowy alkyş sözleňe biz hem tüýs ýürekden goşulýas. Bekijan janyň sag bolsun. Işiňiz üstünlik oglanda. Sag boluň. Mähriban tomaşaçylar, Ýedigen wideo studiýasy Owazym platformasy bilen bilelikde taýynlaýan Günlerde bir gün atly gepleşigimizi, wada berşimiz ýaly, Pälwan Halmyradowyň ýerine ýetirmeginde aýdym bilen jemleýäs. Ýöne aýdymdan geçmezden ozal, ýene-de Pälwan Halmyradowa öz döreden şeýleräk setirlerimi, size ýetirýän. Gazma dutar kyrşy bilen kän magşyny kowlansyň sen, Penni ýaýlaň şemalyny owaz bolup şuwlansyň sen, Şonuň üçin il içinde pälwansyň sen, pälwansyň sen, Pälwanlygyňy görkez bu gün, taryply diller saňa. Ýör bagşy.
Ýaşlykda her kazat arzuw edilýär.